Salam hormatly adamlar! Biz siziň bu siziň bilen bu gün natural sanlary bölmek, galyndyly bölmek diýen temany geçýäs. Siz bilen Allaberdi Temirow. Meniň sahypama hoş geldiňiz! Laýk basmagy we agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Indi biz ilki bilen-ä bölmek näme zadyny düşün düşüneli. Meselem bize alty ýüz kyrk bäşi bölmeli bolsun bäşe. Şu mysal berlen bolsun. Onda biz alty ýüz kyrk bäş diýip ýazýarys. We şu ýerde çyzjak goýup şeýleräk çyz goýýas. we ýokarsyna bölýän sanymyza ýazýarys, bäşe. Ilki bilen alty birinji belgimizi alýarys. Birinji sifrimiz alty. Altyny bäşe bölsek, ýa-da altynyň içinde näçe sany bäş bar? Altynyň içinde bir sany bäş bar, şonuň üçin şu ýere bir diýip ýazýarys we altydan bäşi aýyrýarys. Bizde

Onda iki bäşim on. Men on dörtden ony aýyrýan. Mende emele gelýär. Dört. Ve ýokardan bäşi düşürýän. Indi kyrk bäşiň içinde bäş näçe sany näçe gezek duş gelýär? Kyrk bäşiň içinde bäş bizde dokuz sany bolýar. Dokuz bäşimiz kyrk bäş bolýar. Onda biz şu ýersine kyrk bäş diýip ýazýarys. We kyrk bäşden kyrk bäşi aýryp biz şu ýerde jogabyny ýazýarys. Nol bolýar. Onda biziň jogabymyz bir ýüz ýigrimi dokuz. Indi bölmegä düşündik. Indi deňleme işlemegi öwreneli başda köpeltmekli we bölmekli. Näbelli köpeljini tapmak üçin köpeltme hasyly belli köpeljä bölmeli. Biz şu wagt kitapdaky kesgitleme boýunça işläp görýäs. Mysal üçin, on biri iki a köpeltsem bir ýüz ýigrimi bir bolýan bolsa, onda men a-ny tapmak üçin bir ýüz ýigrimi biri on bire bölmeli. Ýa-da emele gelen netijäni, köpeltme hasylyny bir köpeldijä bölýäs we bir ýüz ýigrimi biri on bire bölsem, on bir emele gelýär. Sebäbi on ikiniň içinde on bir bir gezek, aýyrýas bir galýar, ýene on bir bolýar, on biriň içinde bir, on bir ýene-de bir gezek, olam on bir boldy. Indi näbelli bölünijini tapmak üçin paýy paýy böljä köpeltmeli. Ýa-da bizde ine bölüniji näbelli san a. Bölüjimiz dört we paýymyz ýedi. Men a-ny tapmak üçin dördi ýedä köpeltmeli. Onda bizde dört ýedim ýigrimi sekiz bolýar. Näbelli bölüjini tapmak üçin näbelli bölüjini tapmak üçin biz Bölünjini paýa bölmeli. Onda men A-ny tapjak bolsam, şu ýerde kyrk bäşi bäşe bölmeli bolup durýan. Onda kyrk bäşi men bäşe bölsem, dokuz bolýar. A deňdir dokuz diýip ýazýarys. Indi galyndyly bölmek. Ilki bilen galyndysyz bölmek näme? Eger A bilen B san bölünen wagty natural san emele gelse, onda ol galyndysyz bölündi diýilýär. Mysal üçin, on dördi men ikä bölsem, ýedi bolýar. Ýedimiz bizde natural san. Şol sebäpli galyndysyz bölündi diýilýär. Indi galyndyly bölmege mysal getiriň. Ine, on dördi biz dörde bölsek, üç paýda we iki galyndy berýär. Indi biz bärde seret göreliň. On dördi biz dörde bölsek, on dördüň içinde dört,

Iki. Ikiden soň ýokardan aşaga iç zat düşürerýän zat ýok, şol sebäpli iki galyndy diýip gidýär. Indi başga mysala seredeliň. Bir ýüz kyrk bäşi men ikä bölüp görkezeýin. Onda, bir ýüz kyrk bäşiň içinde iki näçe gezek duş gelýär? On dördüň içinde iki, ýedi gezek. Onda, On dörtden men on dördi aýyrýan, nol bolýar, bäşi düşürýän. Bäşiň içinde iki, iki gezek. Ýetmiş iki boldy. We bizde bäşden ikini iki gezek aýyranymyzda bir galyndy berýär. Onda bir ýüz kyrk bäş diýenimiz iki köpelen ýetmiş iki, goşmak bir bolýar. Indi soragyňyz bolsa, kommentaride ýazyp bilersiňiz. Öýüşleňizi belläp alyň. Goşmaça öýüş gerek bolsa, mekdep kitabynda şo ýerde mysallar bardyr, bäşinji synpyň mysallary. Şunuň bilen biz sapagymyzy geçip gutarýarys. Işleňizde üstünlik. Bolýa sag boluň.